Onua dɔfoɔ mema wo akwaaba ɛreba sunsum nsɛm dwumadi a yɛtaa di no daa ne daa no. Yɛ a na metaa ka sɛ aberɛ bi a wobɛhia anaasɛ wobɛhu adeɛ, yɛsua adeɛ bi, wobɛsua adeɛ bi afi obi nkyɛn no, kyerɛ wokɔ n'asoeɛ anaasɛ woma nipa korɔ no ba wo hɔ. Daa ne daa no, yɛpɛ mpaninfoɔ a wɔn anim de, a wɔn ani abue. Meka sɛ obi a n'ani abue a, obi a Nyame abue n'ani ma no hu adeɛ ɛsen me ne wo mmienu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛkyerɛ yɛn nnepa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa dasani bɛtumi ahu sɛdeɛ ɔbɛbɔ n'abrabɔ afa. Na saa mmerɛ yi no, yɛasa aba panin baako bi nkyɛn, panin nyɛ panin kwa, ɔyɛ ɔhene mua, ɔhenepɔn a yɛaba n'asoɛeɛ, a yɛne no ba abɛdi nkitaho, ayɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu, asua adeɛ bi, Menim sɛ bɛ wiase ansa na nkɔmmɔdie no bɛba no na wiee no na wanya adesuade hunu bi afi yɛn nkyen bɛba a. Wei deɛ me me ma wo akwaaba anaasɛ me kyia wo nana nana mpakyɛw w'apɔmu ɛ yɛ bɔkɔɔ na mo nso yɛ ɛ mpakyɛw yɛ ho yɛ wɔ papa eh onua dɔfoɔ wei yɛ ɔhenempɔn a mɛka n'asɛm sɛ yɛaba n'aso yɛ mpren pii no yɛ a na nyɛ obiara na ɛtumi tu anamɔ ɛba yɛ hɔ yɛto da bi a na ɛwɔ sɛ yɛ a yɛba nipa korɔ no asoyɛɛ ne yɛne no bɛ abɛdi nkitaho na wakyerɛkyerɛ yɛ adeɛ. Adesua na ɛhunu saa mberɛ yi yɛ a na obi abrabɔ sɛdeɛ obsi bɔ no afa no na ɔnhu so yie. Ɔtare a na wawae, abrabɔ no adi no nya. Ebia na ɛyɛ sunsum mu asɛm, ebia nso a na ɛnte saa. Obu hɔ koraa na ɔsɔre na ne ti pae na ɔse, Ei, bia na obi na ɛyɛ me, nso bia na ɛnte saa. Obuaa se, Se, tɔ da bi a, ɛyɛ a na nhaban ne nnoɔma bebree nso a ɛtumi sa yareɛ, saa nnoɔma nyinaa na ɛyɛ a na ɛtena ase na ɛba mpaninfoɔ no aso yɛ nnoɔma aba abɛkyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ahu na yɛatumi abɔ yɛn abrabɔ yiye. Opanin yi a maba ne nkyɛn, anaasɛ Nana yi a maba ne nkyɛn, yɛ a na yɛn nkramoa mu yɛfrɛ no Sarki, Hausafoɔ, na wokɔ yɛn kasa mu a, anaasɛ Kotokoli kasa mu a, yɛfrɛ no Uro, na Ɔhene yi a maba n'asoɛe no, ɛnyɛ ɔyɛ ɔhene bi a ɔyɛ Wuro, Nile, a ɔyɛ kotokolifoɔ hene wɔ Tema ha na ɔwɔ. Ɔnyɛ obi a ɔyɛ sɛbio ɔ kafra sɛ nipa hunu ara kwa. Ɔyɛ nipa titiriw ɔhene mua, kotokolifoɔ hene a ɔwɔ Tema. Yɛfrɛ no Wuro, Nile. Bro mpatsɔ me mekyia wo. Yoo megye so megye so.
Mpatsɔ wo ho yɛ yie deɛ. Yɛda Nyame ase. Yoo Nyame ma wo nkwa tenten. Apart from sɛ bro obu a yɛyɛ nim o dodoɔ no ara nso nim o nanso ɛsiane sɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nti no obi bɛbisa sɛ na bro Lile ɔne ne hwan? Mpatsɔ mene Wuro wɔ tɛma ne abɔkɔ bi fa ɔyarefo nyinaa ɛm sɛ wɔbɔ me din a wobɛhu m'asoɛeɛ ɛna me san yɛ obi nso a metete ahaban de sa yareɛ ahorɔahorɔ. Ɛtwa dambɔ hwanhwan ɛdɔɔso yɛntumi nka ɛgye nea wobɛbisa no na yɛbɛtumi ayɛ ho adwuma ama wo sɛ yɛnni bi nso a yɛtumi aka kyerɛ wo sɛ wei deɛ ɛm sɛ yɛnni bi anaasɛ yɛntumi nokware ɛda hɔ a na yɛaka. Yoo
eh woro Nile sɛ ɔyɛ obi a ɔne ne ɔhene pɔn a ɔwɔ Kotokurofoɔ hene a ɔwɔ eh Teman ne Abukubini no mpotam ha. Apart from ne hendie no a ɔdi no nso no ɔsan sa yareɛ, ɔdi nhaban ne nnoɔma sa nyarewa. Wabobɔ so bebree. Na Nana mebisa o, ɛno nso Ɛno yɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ dada ansa na ɔbɛdi hene no anaa sɛ ɔdi hene wie na ɔbɛnya saa adeɛ yi? Na me adwuma a meyɛ no no, ɛno wɔ hɔ dada ansa na mebɛdi ɔhene. Aah, na mepakyɛw ɛno yɛ yɛ a na motaa sua anaa sɛ ɛyɛ akyɛdeɛ bi a Nyame de ma mo, yɛwowa ne deɛ ma anaa sɛ sɛn na ɛyɛ a saa nnoɔma yi taa ba mo so? Ɛɛ, nokware, ebinom kɔsua, deɛ wɔkɔsua no ɛm sɛ. Ɛyɛ dɛn a ɛnte sɛ obi a ɛwɔ no so dada? Me se ɛyɛ me nana adwuma na ɛbɛdu me papa na ɛbɛduu me. Nti ɛyɛ fie adwuma. Yɛn nyinaa se wodu yɛ fie a obiara yɛ mallam anaasɛ obiara tumi boa nnipa. Ntumi mankɔ baabi ankɔ ankɔsua. Mesɔre to me papa na medi n'akyi soa Saa tam no ara yɛ wɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ adiku. Ɛnyɛ ɛnyɛ bag, ɛyɛ ɛyi diku na yɛ yɛbɔ bɔ nneɛma de hyɛ mu na yɛakyekyere na yɛde asoa hɔ na wodi papa akyi. Saa tam no ara medi papa akyi. Me ne no ɛrekɔ Bimbilla, Wolensi, Heyi na Payiri, hefa hefa. Ɔkɔsa yareɛ, ɔkɔyɛ nnoɔma nnoɔma. Me ne no rekɔ, nti ɛhɔnom na ɔno nso ɔka kyerɛɛ me sɛ, Saa ade no, ɛwɔ me so, nti ɛwɔ sɛ ɔde biribiara hyɛ me nsa ansa na wagyae ewiase. Nti ɔde hyɛɛ me nsa starteeɛ na ɔwuiɛ. Me startee wɔ n'anim saa ansa na Nyankopɔn bɛbu saa ne no so a ɔkɔeɛ. Maame nfa ne kra nsie. Amen.
Atiefoɔ ne ahwɛfoɔ, ɛwom sɛ me ne. Uro Nile a ɔyɛ Kotokorifɔɔ hene wɔ Tema ɔ asoɛeɛ deɛ wɔ a yɛne no redi nkitaho yi. Ɛnnɛ yɛaba n'asoɛeɛ yei a na ɔsa nkurɔfoɔ yareɛ, ɔsa yɛ obi a Nyankopɔn abue n'ani a ɔdi nhaban sa yareɛ bebree. Yɛ a na mmerɛ bi wɔ ɛto da bi a ɛwɔ sɛ yɛba wɔn hɔ na yɛba bɛsua adeɛ. Megye di sɛ woretie deɛ yɛ ne no reka mprempren. Na oh, saa ahaban yi no, ɛyɛ ahaban biara na ɛyɛ a mohu a mode sa yareɛ, anaasɛ ɛwɔ yareɛ biara ne ne ayi a, ahaban yi a mode sa yareɛ, na sɛn na moyɛ no fa? Yoo, ampa, ɛwɔ yareɛ. Yareɛ biara ne n'ahaban yi a yɛde ka yareɛ no ma ɛtumi ma yareɛ no yɛ dɛn? Ɛkɔ. Ɛte sɛ ahaban no a, te sɛ bi a yɛreba yi a yɛahu no, aban yi koraa, wosɔre a, mfikyiri koraa tete ahaban no anaa? Ne nyinaa saa, ɛyɛ nnuro. Na mmom nea wonim no na wotumi hu nea aduro, na wonni nea wonnim no wohu no kɛkɛ baa wonim sɛ ɛyɛ aduro. Ɛna ɛnyɛ ahaban biara na yareɛ kyi nipa a wotumi te de kɔ ka no ama no yɛ yie. Na wɔsɛ sɛ wohu sɛ yɛakyerɛw sɛ wei ne wei na yɛde yɛ, yɛde yɛ a ɛno na ɛtumi sɛ yareɛ ansa na wɔn nso wɔatumi de akɔ yɛ. Duro, ahaban no bi wɔ hɔ a kwan bɛn so na wɔfa so a wɔte? Ahaban no ebi wɔ hɔ yɛbɛkɔ a, seesei ara koraa mpo na mefiri nwuram nkoapopɔ no so baeɛ. Ná yarefoɔ bi wɔ Pantai baabi a mesiane yare. Seesei ara na mekɔtee ahaban kɔyɛɛ aduro de maa no. Ɛwɔ nea wokɔ ahaban no ho a woka ansa na woate ahaban no, ɛwɔ nea nso a wobɛkɔ a wobɛte no kɛkɛ, ɛnna ɛwɔ nea dua a wokɔ ho a wokasa srɛ Nyankopɔn ansa na woate. ahaban no anasɛ dua no n'ahaban no anasɛ dua no noho de abɛyɛ na atumi ayɛ adwuma. Okay, na kyerɛ sɛ woro deɛ ɔka no sɛ ɛba no sɛ ebia wokɔ ahaban yi ase na ɛwɔ sɛ woka biribi kyerɛ ahaban no ansa na wɔate anasɛ ebia dua bi a wobɛsrɛ Nyankopɔn no, na kyerɛ sɛ ahaban no wɔtie mɔne anaa? Wɔtie.
Ah, na merebisa asɛm yi o, fa no sɛ ebia obi a wakɔ afuom anaa sɛ makɔ afuom a medɔ, mese mereba abɛdɔ bayerɛ. Mibetu dwofa anaasɛ aduan ba yi sɛ ɔsɛ me metwitwa nwura no ɛnyɛ bia saa nwura yi bi yɛ a na ebi nni hɔ.
Ebi wɔ hɔ na mmom bia wo na wonnim sɛ wei yɛde ka wei ho ɛyɛ sei a ɛtumi yɛ sei. Na metwitwa gu a ɛnyɛ nsunsuansoɔ ɛma me a medɔ no. Ɛɛ ebi wɔ hɔ yɛntwitwa no saa kɛkɛ, ebi nso wɔ hɔ yɛtwitwa, bɔne biara nnim. Nti sɛ metwitwa na sɛ meba abɛdɔ dwofa. na me I mean okay yɛ na me me yɛ deɛ oti terms ne yɛ ka no wei yɛ oti region sɛ fari sɛ bia me ba bɛ dɔ bayerɛ anaasɛ bia me bɛ dɔ bankye na sɛ nwura sei na nka me ko twitwa me nim o na sɛ nwura yi nso ɔ na ɛwɔ sɛ nka me ka bibi ansa na ma nya kwan atwitwa. Ɛn affecte afo no a me dɔ Nana? Daabi.
Nea ɛwɔ mu ne sɛ Nyankopɔn ankasa eh, Onim. Okay. Obi a wo, woyɛ adeɛ a Onnim biara no, yɛ Bible a ɛyɛ Qur'aan, ɔka, ɔkaeɛ kyerɛɛ yɛ, Nyankopɔn sɛ, obi a ɔbɛyɛ adeɛ a Onnim biara no, Ɔno Ɔde ne bɔne kyɛ no. But sɛ wonim na sɛ wo, woyɛ deɛ a, ɛno deɛ Ɔmfa wo bɔne mfa nyɛ dɛn? Nti te sɛ wo a wonim no, sɛ wokɔ akɔdɔ bayerɛ, anaasɛ wokɔdɔ bankyeɛfoɔ mu a, Wonim deɛ ɛno yɛ, ɛwɔ sɛ wokasa kyerɛ no ansa na woatwitwa ne nyinaa agu. Ahaa, nea ɛwɔ mu ne sɛ, sɛ ɛnyɛ aduro na wokɔ akɔte sɛ ahaban no ɛde aba adi a, ɛho hia sɛ wokɔ ne ahaban no kɔkasa. Ɛno ara ne sɛ wokɔ a wokɔ dɔ w'afomu. Meda ase.
Na saa mmerɛ yi nso merebisa baako, me ne Rod Nilde na yɛadi nkitaho ɛfa ne dwumadi a ɔdi wɔ Tema hanom. Na Rod, merebisa wo, ɛɛ. Yare biara na wotumi sa, te sɛ yare a wɔabobɔ so ɛtwerɛ ne yei, ne nyinaa anaasɛ obi ba w'ahyɛyi a wohwɛ yareɛ no baabi a ɛfi ansa na woatumi de aduro aka no.
Ɛsiane sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛdi atorɔ nti, obi ba a wode wo yareɛ ba a, ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ansa na yɛde aduro de aka yareɛ no. Ɛna yareɛ nso, yɛntumi nka sɛ yareɛ nyinaa na yɛbɛtumi asa. wonyɛ Nyankopɔn, Nyankopɔn na otumi yɛ saa. Ɛwɔ yare a ebia wuntumi nyɛ, ɛwɔ yare a wo nso wubetumi ayɛ. Ne nyinaa nso no, ɛgye wo bɔ mpae, ɛka kyerɛ Nyankopɔn. Me no, nea mewɔ, me, minim paa ne sɛ metumi yɛ mpaebɔ ma obi a ɔpɛ sɛ ne, eyi, ne, ne, ne lucky safoa, ne, ne lucky pono bue. Yɛbɔ mpae, sa, ɛ, mpae no yɛ safoa. Ɛma wo luck nso yɛ dɛn? Ɛtumi bue. Obi wɔ hɔ ebi a ɔpɛ awɔ, ebi wɔ hɔ etwa, ebi wɔ hɔ danbɔ, ebi wɔ hɔ ne baby ahono ɔnnim nea ɛyɛ no. Nneɛma bebree, ebi wɔ hɔ ne bɛɛma nyɛ adwuma, ne nyinaa yɛtumi yɛ. Bible bɛɛma nyɛ adwuma nso a, ɛyɛ, yɛpɛ nokware. Sɛ afiti tam a yɛwoo na ɛnyɛ adwuma deɛ a, menni ano aduro. But sɛ obi a wasɔre na aduru pɛpɛsuo bi na abi a ato hɔ nsa yɛ adwuma, ɛno deɛ fa bra, Nyankopɔn yɛ adom a, ɛbɛsa asɔre bio. Suki meda ase paa. Still me ne Wuro Mile na ɛredi nkitaho Kotokurefoɔ hene wɔ Taiman. Ɔno ara nso ne ɔhene bɔn a ɔhwɛ aboko bi ne ne mpɔtam nyinaa ayɛ Kotopoli foɔ community no. Ɔfi Oti region. Wei deɛ Oti na meka yi a na bebree no nnim. Na Seriki deɛ ɛwɔ mu ne sɛ ɛɛ yareɛ yi a wɔbɔ wɔ so yi, obi wɔ hɔ a ɔbɛtumi abisa sɛ obi wɔ hɔ a n'adwuma asɛm, wakɔ sukuu bebree, wawie nso na ɔnyɛ adwuma nyɛ. Ɔnyɛ ntambra.
Obi wɔ hɔ nso a ɛno ɔmo yɛ. Ɔnyɛ ntambra.
Ɛna afei nso obi wɔ hɔ nso koraa na ɔkuta adwuma, promotion koraa yɛ a na anɛ yɛ den ama no.

Wɔbɛhu sɛ ee ɛma ne ne ɛma ne ne. Sɛ Musa se ɔhene, ɔhene mpɔn sɛ bio. Yɛ a na yɛne mo kasa a, yɛwɔ ahemfo no bi wɔ hɔ a, ɔyɛ ɔhene ankasa. Saa na ɛte ne.
Ne deɛ no nyɛ sɛ bi a ɔdi nana sɛ yɛfrɛ no nana, nana ne bosom, ɛnyɛ bosom, dabi. Ɔhene mua a me ne no di nkitaho. Ɛnam ɔhene nso, yɛakyerɛ baabi a ɔwɔ, na mene baabi a ɔdi ne hene. Enti ɔnyɛ obi a ɔyɛ yerɛ kwan. But yɛ a na yɛ taa bebisa a, obi wɔ hɔ a ɔnya yɛ a na nka ɔno atena ha na nka wabisa saa asɛm no. Nti nka mebusa ma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ sɛ, Anibia, saa sika duro yi a aba nnansa yi ne saa spirited nso, ɛyɛ a moyɛ ho adwuma wɔ ha? Ɛhu sɛ me mete ha yi, obiara nim me wɔ tɛma ha. In fact, sika duro kɔfa adaka bra na yɛ yɛ sika duro ma kɔfa wei brɛ no kɔfa wei brɛ no, ɛno deɛ ɛhu sɛ me me yɛ. Na mmom me yɛ sika duro. Sikaduro no a meyɛ no sɛ ebia woyɛ wowɔ w'adwuma a woyɛ, wopɛ nkɔsoɔ, yɛtumi yɛ ma Nyankopɔn nso hyira so ma wo biribiara yɛ dɛ ɛtu mpɔn ma wo but sikaduro kɔ fa adaka ne hwanhwan daabi but sikaduro nso ɛwɔ hɔ paa ɛnyɛ ndɛ ɛnyɛ yɛ tam yɛ yɛ tam yɛ yɛ tam nso yɛ tam yi na ɛno ɛno aba ɛwɔ hɔ ansa na wɔn wo yɛ Enti sikaduro deɛ ɛwɔ hɔ na mmom. Nanso wonyɛ.
Na mmom yɛ agye ɛne no agye wo frɛ. Wofrɛ no sɛ mɛyɛ a, mɛkyerɛ wo kwan so kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ. Na Saki, obi nso bɛbisa sɛ lotto nso ɛ? Ahaa, lotto nso, Nyankopɔn yɛ adom a, ɛno deɛ, Insha Allah, yɛde yɛn nsa ato so yɛyɛ. Ɛno deɛ moyɛ. Yɛyɛ.
Yɛ aneɛ na ɛte sɛn? Ɛyɛ mpaebɔ anaasɛ ɛyɛ sɛn? Ahaa, ɛno no ɛwom, ɛɛ, nea ɛwom ne sɛ yɛbɛyɛ Ɛho mpaebɔ na yɛde wo din afixe ama Nyame nti wo da wo wo bɛ da bɛsɔ no Nyankopɔn bɛyi de akyerɛ wo. Mesi.
Yɛ a na mewɔ mu ne sɛ me ne wo nni dɛ eh, mprempren mekaeɛ sɛ Thurman na ɔwɔ nanso yɛwɔ Thurman. Wopɛ sɛ wo ne no nni nkitaho a, hwɛ screen no ase, numbers no a ɛda hɔ no, frɛ no na ne ne nti nkitaho. Ɛdɛn na ɛhaw Wopɛ nkɔso wɔ adwuma mu anaasɛ wotare anaa woae? Awareɛ na wopɛ? Awoɔ na wopɛ anaa? Ɛdɛn na ɛha wo? Ɛdɛn tumi na wopɛ? Nanso wuro sɛ ɔnyɛ sika aduro na mmom sika aduro a woyɛ ne sɛ, sɛ wodi dwa anaasɛ wopɛ nkɔso a ɔbɛtumi aboa wo ama no ayɛ yie ama wo. Ɛno na ɔyɛ. Mmom nso ɛba loto ho a, ɔyɛ loto. Ɔkyerɛ ɔsrɛ Nyankopɔn mpaebɔ, ɔma wo kwan a ɔmbɛfa so a ɔmbɛyɛ. Ntsi hyɛ no nsow na enye no di nkitaho. Ɔnnyɛ ɔhen kwa, ɔnnyɛ obi a ɔbɛka dɛ oh Pomfo bi ɔsɛ mede mede sei mede sei, ɔnnyɛ ɔnnyɛ bosom. Ɔyɛ ɔhen pɔn a ɔsan di Nyankopɔn asɛm na edi yɛ n'adwuma. Doesn't mean that me me hen no no, me kurom hen ni, yɛn nyina yɛfi Oti region. Na menim neɛ ɔti region mpaninfoɔ yɛ a na ɔmo tumi yɛ. Ɔno de Quran ɔyɛ ɔhene ɔde Quran na ɛyɛ n'adwuma. Ɔmfa hwee. Ɔde mpaebɔ. Na nipa titiri na yɛte ne nkyɛn na yɛne no yɛ interview no. Ɔde ahaban sa yareɛ. Ɔse wopɛ awoɔ a bra frɛ no. Wopɛ nkɔsoɔ a frɛ no. deɛ ɔpɛ biara wɔ wiase mu abrabɔ mu ha frɛ no, mmom sikaduro a yɛfrɛ no sikaduro no, ɔnyɛ. Ne sikaduro ne sɛ, ɔbɛboa wo. Sɛ business na woyɛ a, ɛbɛtu mpɔn. Ebia wotɔn adeɛ a, yɛntɔ. Wobɛtumi de wo nneɛma akɔ station anaa akɔ dwa so kɔ akɔtɔn. Wobɛtena the whole day, obi ammia wo. Ɛno woba no asoɛeɛ a, ɔbɛboa wo ama yɛatɔ w'adeɛ. Ebia na worekɔ aburokyire, wo papers Wo kɔ ya ne asa dan ho, wo kɔ ya ne abɔ wasan, ɔse bra naso ɛyɛ obetumi ayɛ ama wo. Waware mfie bebree ni ɔnyaa ba, ɔse wo ba naso ɛyɛ a ɔbɛboa wo. Deɛ biaa adwuma biaa a ɔpɛ, bra naso ɛyɛ ɔbɛboa wo. Wo kunu na ɛha wo anaa wo yere na ɛtetee wo, ɔse bra ɔnim kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛbɔ no atenase ama wo. Wuro Saa nnomaa yi nyinaa a wɔabɔ so yi, ahwɛfo ne atiefo rebisa. Ɛtɔ da bi a, na ɛyɛ sɛ obi wɔ hɔ a, ɔba a, na wɔakyerɛ sɛ, Fa sika bra. Seesei, kafra, wo deɛ, Nana kafra o. Mo nkurɔfoɔ no a wɔyɛ saa adwuma yi no deɛ bebree no ara mma. Te sɛ yɛn ara na wontaa nhu wɔn a wɔka nokorɛ wom. Ɔkɔɔ yi a wei ɔba TV so a na ano dɛdɛdɛdɛdɛdɛ ɔbɛka. Nanso wokɔ n'asoɛeɛ hɔ nso a, deɛ wohu no no yɛ different from no. Ɛtɔ da bi mpo a, obi wɔ hɔ ɔno baa bɛtena TV no so a ɔbɛka no, wobɛfrɛ no a wobɛkɔ n'asoɛeɛ na ɔse ne nkwadaa na ɛyɛ adwuma. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmmɛtreke wo a woyɛ sɛ o, wobaeɛ no woasɛ woammɛhu me bɛhu me nkwadaa. Saa strategy no wɔ hɔ. Woro wo deɛ w'aso yɛ o kafra o nana saa deɛ yi yɛ a na m'aso yɛ na ɛyɛ a ɛntaa encounter saa challenges yi ntaa mma problem bɛn challenges bɛn paa na ɛyɛ a wotaa face a ahwɛfoɔ bɛtumi ahu nokorɛ a ɛwɔ mu sɛ okay wei menyɛ wei meyɛ m'akyiwadeɛ ne dɛn na obi nso ba w'aso yɛ a ɛyɛ sikasɛm ɛwɔ sɛ ɔbɔ ano anaa sɛn na woyɛ w'adwuma fa. Ampa nea ɛwɔ mu kakra ne sɛ Ɛno koraa mpo ne totoro adeɛ a ɛha me because ɛyɛ a mehwɛ TV paa wotumi hu obi na waba telesom nea ɔreyɛ no infact wohwɛ a asɛe adwuma yi ama biribi nti na nka television so sei mempɛ sɛ ɛba but ɛm sɛ fɔsfɔso wei nti na ama ɛnnɛ mema aba so na nka ɛnyɛ saa a na nka daabi because nea ebinom yɛ nti no Na anka ɛyɛ ade pa, yɛ ɛbɛ a ɛwɔ sɛ yɛka ne mmɔdini a yɛde aboa yɛn nuanom. Na mmom obi wɔ hɔnom ebi a ɔkita sɛbi, sɛbi tafakyɛ, ɔkita bosom, ɔba a ɔse, ɔse ɔyɛ Mallam. Wei nyinaa infact ɛne Mallam adwuma nkɔ yie. Obi nso wɔ hɔ no watorɔ ntorɔ, wakɔpɛ nnoɔma nnoɔma bi de asi hɔ sei sei sei, ne nyinaa nso wokɔhwɛ a ɛyɛ atorɔ, ɛnyɛ nokware. Wei nyinaa ɛba ha. Ebinom bɛka, Ɛna makɔ ha, makɔ hɔ, wɔadi me sika two hundred million, yɛagye me sika hundred and fifty million, sei, sei, sei, sɛ mmerɛ sikaduro nso anyɛ yie, ɔba ha na makyerɛ no, fa wei, fa wei kɔyɛ wei, kɔyɛ sei. Ɔkɔyɛ nso a, ampa na ayɛ yie na ama n'akoma ayɛ dɛn? Adwo kakra de ama no. In fact, saa nneɛma wei wohwɛ a, ɛyɛ me sɛ ama adwuma yi koraa mpo no, ɛbɛdu baabi a, ɛnyɛ nokware, ɛda nokware mu nti na Nyankopɔn ma

Broni lɛ, wɔyɛ soronko da wɔn a wɔyɛ saa nnoma yi ho. One, nea nti a meka saa no, tie me, ɔyɛ ɔhene. Ɔnyɛ sɛ yɛmfrɛ no Wuro, Wuro Kotokoli kasa no sɛ ɔhene, anaa asɔfoɔ bɛka sɛ Sarki. Yɛmfrɛ no Kwasa. Ɔyɛ ɔhene ankasa. Nti sɛ ɔhene mua na sɛ woba n'aso yi a, mensuro. Ɛfiri sɛ, ɔda tribe bi ano as ɔhene. Enti na kyerɛ sɛ ɔno ne nkyɛn no ɔyɛ ɔnokwarefo, efisɛ deɛ ɔbɛyɛ biara no ɛbɛho nsonsoanso ɛfa ne tribe no. Na me meka akyerɛ wo sɛ me hene no no, bra n'asoɛ na bra bɛhwɛ adeɛ. Fa numbers no a ɛda screen no ase no na frɛ Rue na ne no di nkitaho na kyerɛ no wo haw. Ɔbɛkyerɛ wo, Nyame adom na sɛ n'ahoɔden bɛtumi a ɔbɛka akyerɛ wo. Ontumi a, esiane sɛ ɔyɛ ɔhene nti, kafra a, ongu ne ho anim ase, ɔbɛkyerɛ wo sɛ dabi, ɔrenyɛ mma wo. Enti fa no abɛsra, na frɛ no ntɛmntɛm, na ɛne ne nkitaho. Bro, saa mmere yi yɛ ne agorɔ no reba n'awieɛ, nkɔmmɔdi no reba n'awieɛ, na ansa na nso no, Ɛdɛn na wowɔ ka kyerɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ? Yoo, nea ɛwɔ mu ne sɛ, ɛm sɛ mɛtumi aka akyerɛ atiefoɔ no sɛ, mpaabkyɔ, obi biara a adeɛ ɛhaw biara no, ɛm sɛ ɛnso Nyame no yɛ Nyankopɔn na ɔde baeɛ, ɔno ara nso na ɔbɛtumi ayɛ dɛ asɔlve saa problem no ɛde ama wo. Nti sɛ ɛhia wo a, wo deɛ numbers no a ɛda screen no ase hɔ nom no, fa, wofa na wofrɛ me a, nea ɛwɔ haw biara no mɛka akyerɛ wo. Sɛ ɛyɛ nokware oo, sɛ ɛnyɛ nokware oo, mɛka akyerɛ wo sɛ, Wei ɛnyɛ nokware, gyae, mɛnyɛ. Wei yɛ nokware, yɛ. Saa nso na wɔbɛma asoɛ yɛ a ɛnyɛ sikasɛm. Though ɛhia sika a ebia yɛde bɛkɔ akɔtotɔ nnomanoma, nnomanoma no a yɛbɛtotɔ biara no, mɛkyerɛ wo nso sɛ, yɛnyɛ sei, yɛnyɛ sei, anaa yɛnkɔtɔ wei, yɛnkɔtɔ wei. Na mmom woba na sɛ yɛwie a, wode sika kumaa bi, ebia fifty Ghana, ebia twenty Ghana, ebia ten cedi, ebi wɔ hɔ five cedi, na wode ato aduru no ase yɛkɔ na sɛ nyankopɔn yɛ adom no sɛ wokɔ na ɛkɔyɛ yɛ wie a na wode w'aseda ɛde aba saa na yɛsɔre to sɛ yɛsɔre to yɛn mpanyinfoɔ sɛ wɔn yɛ aduro ɛnyɛ ndɛ wokɔ biribi a si tuo twenty million tuo forty million seesei daabi baa wopɛ no sɛ bi a yɛbɛtɔ odwan a ne ne wobɛkasa sɛ saa na wɔpɛ nso de a na yɛayɛ sɛ wontumi nso na bi a yɛakɔ na yɛntɔ na yɛyɛ mpaebɔ Yɛbɛtɔ na yɛayɛ, yɛyɛ wie na sɛ Nyankopɔn yɛ adom na sɛ nea yɛyɛɛ no ayɛ yie awie a, na fa w'aseda fa bra. Nti ɛm sɛ obiara nhwɛ m'akyiri kwan na ontumi mmra. Wei na ɛyɛ me dɛ paa no, yɛ a na wo ba ɔti region hɔ a, sa na yɛayɛ no mpanyinfoɔ no nim. Yɛn nyinaa yɛ asɔre aba abɛtu. Obi yɛ adeɛ ama wo a, ɛnyɛ sikasɛm. Na mmom saa mberɛ yi ɛwɔ Nkran ha deɛ. Sɛ bio, ɛɛ, ɛyɛ den. Nti wo ara wobɛkɔ akɔpɛ anaasɛ ebia yɛpɛ wei yɛpɛ wei, yes, ɛno deɛ wo ara bɛtɔ anaa wode sika bɛba na wɔakɔ akɔtɔ ama wo. Na mmom owie a, na waba abɛda ase. Saa na yɛyɛ no. Deɛ yɛnim sɛ nkuraa a yɛasɔre aba abɛto no no, yɛnkyagye. Wowie a, ɛyɛ yie ma wo na woaba abɛda ase. Na mmom nsonsoansoɔ a ɛwɔ so no akyiri no, woamma ammɛda ase no deɛ, yɛn ano yɛ den. Ɛno deɛ, meka nokorɛ no akyerɛ wo. Wowie a, bra bɛda ase. Woamma ammɛda ase deɛ a, ɛnneɛ obi bɛka sɛ, I over to, over to you Jolati, ɛnneɛ woa w'asɛm. Nti ɛwɔ sɛ woyɛ wei nyinaa wie a na woama abɛda ase. Fa numbers no, deɛ ɔhene reka no, nana reka no no, na frɛ no na ɛne no nni nkitaho, na hwɛ wo haw. Nana mpakyɛw o, obi bebisa sɛ ahaban nko ara na ɛyɛ a mode sa yareɛ anaasɛ ebia mosan wɔ kwan bi de sa yareɛ?
Yoo, yɛde ahaban sa yareɛ, saa na yɛde Koran ntorɔ nso sa yareɛ. Wo nnoɔma a woyɛ ano no? Nnoɔma a yɛyɛ ano no.
Saa na nnua nso, yɛwɔ nnua nso a yɛde sa yareɛ, ɛnyɛ ahaban nko ara, ɛnyɛ ntorɔ no nko ara, ɛnyɛ nnua nso nko ara. Ansa na wɔba a, ebi wɔ hɔ ɛyɛ anwea na yɛde asa wo yare. Ebi wɔ hɔ, ɛyɛ nsuo na yɛde asa wo yare. Ɛnyɛ nsuo sɛ ɛda hɔ, yɛkɔ akɔ kasa ama nsuo no ansa na ayɛ sei anaa, daabi. Wobɛtɔ nsuo te sɛ bi a pure pure water anaa vortic bi de de aba. Nea yɛbɛyɛ no na yɛde ayɛ agu so agu mu de ama wo na wode akɔ, wobɛnya wo yaresa. Anaasɛ ebi a wobue store, store no ɛyɛ wopɛ sɛ ɛyɛ kɛseɛ paa, wopɛ sɛ nnipa dɔm ba mu. Ne nyinaa yɛtumi yɛ, Insha Allah. Sɛ pii mpakyɛw ɛyɛ ɔmo stage ne paa stars nso. Paa paa yɛtumi hu. Star me ara me ka star because mayɛ interview bebree nti me gye sɛ bia wo a wo hwɛ me anaa wo tie me yi bia wo bɛhu star no yɛ adeɛ bi a yɛ a wo hyɛ brɛ obi wɔ hɔ ɔhwɛ wo hyɛ brɛ ɛsɛ obi wɔ hɔ a ne star yɛ sɛ ɛyɛ nsuo ɛyɛ gya ɛyɛ mframa ne Yeah ma so yɛyɛ a na mo yɛ. Yɛyɛ paa me deɛ kora mpo na ɛda hɔ yi neɛ mede yɛ star eh mede kyɛke stars no ɛna ɛwɔ ɛwɔ hɔ ɛwɔ hɔ yi eh obi wɔ hɔ ebi a ne deɛ ɛyɛ gya ampa ebi wɔ hɔ ɛyɛ nsuo. Saa nso na sɛ ebi a wopɛ sɛ woware ɔbaa anaa sɛ ɔbaa wopɛ sɛ woware bɛɛma Yɛyɛ ɔti hɔ nom no na misɛ ɛwɔ nhwehwɛɛ a ɔbɛkɔ akɔyɛ ahwɛ sɛ ɔba yi a me ba bɛwa no yi ɔba mase mabrabɔ mu a yɛ bibia bɛyɛ fine ɛde ama yɛ asetena mu ɛbɛyɛ fine ɔtiri gyin saa na ɛyɛ yɛ nkɔ ware kɛkɛ wahu ɛno nti na nnɛ yɛ awareɛ ɛwɔ mu a na yɛ sɛ awareɛ agu ɛwɔ mu a yɛ sɛ awareɛ agu wodwene hɔ a wonte aseɛ because wokɔ hwɛ ɔba no star na sɛ ne star ɛyɛ gya na sɛ wo bɛma no wo deɛ ɛyɛ mframa a Ɛm sɛ woware no a ɛde ɔhaw na ɛba. Sɛ wopɛ wo ba no nso a ɛwɔ sɛ wokɔ bra saa ne style no ase kakra ansa na woatumi aware no na atumi aboa mo. But sɛ wokɔ ware no saa kɛkɛ deɛ a nea wobɛka a ɛyɛ asɛm papa biara no na ada no bɔne. Nti da biara ntako ntako wobɛhwɛ ara na mo ntam ayɛ dɛn? Asɛe. Saa na ɛm sɛ Yehowa no nso te. Saa nso na Yɛ hɔ nom nso ɛm sɛ yɛ nkɔ ware kɛkɛ abusua biaa mu kɛkɛ ɛwɔ sɛ wo hwɛ abusua no abusua no mu ɛyɛ abusua papa abusua me ba bɛ wura mu ɛyɛ papa wo ba no nso kɔ kɔ kɔ akɔ ware bɛma no a ɛwɔ sɛ wo nso wo hwɛ sɛ bɛma no a me kɔ akɔ ware no ne abusua mu ɛyɛ papa na nɛ na ada ne frɛ frɛ mu obiaa sɔre a ɔtumi kɔ ware obiaa kɛkɛ. Nti tiri sɛ obi pɛ Sɛ ɔware saa ne ayi na ɔba w'ase a, wobɛhwe wɔn nyinaa ama no? Yɛbɛhwɛ paa, Ɛno na wɔatu anaa? yɛbɛhwɛ paa. Wobɔɔ ɔsaa yi bi a na obi gye ne kunu, obi gye ne yere. Ɛno nso na ɔkaa sɛ moyɛ ɛno nso pɛpɛɛpɛ. Yɛyɛ paa.
Obi gye obi yere anaa ɛɛ obi gye obi yere anaasɛ obi gye obi kunu, ne nyinaa woba a, ɛwɔ nea yɛbɛyɛ. Ebi wɔ hɔ yɛbɛyɛ te sɛ nku de ama wo, wokɔsra. Ebi wɔ hɔ yɛbɛyɛ te sɛ samina de ama wo. Sɛ sunsum fi koraa mpo na edi w'akyi a, wokɔdware a, ɛno ara no, wohu sɛ wo ho saa nyamanwoma wei bio. Ɛbɛma wo biribi abɛyɛ yiye de ama wo. Atiefo, ɛwom sɛ moate deɛ Uro aka, wakyerɛkyerɛ mo nnoɔma bebree. Megye di sɛ nkɔmmɔ a yɛdii yi deɛ, aka wo. ɛfa wo ho papaapa. Ɛmu nea ɔyɛ na ɛka wo. Ɛmu nea woyɛ na wopɛ sɛ woyɛ, wofa. Fa numbers no screen no ase na frɛ wo Roo na ɛne no nkasa, na kyerɛkyerɛ no wo haw. Na megye di sɛ before sɛ wo ne no bɛwie no, Nyame nti, wobɛnya wo problem a ɛbɛtumi asɔlve ama wo. Wo haw ne sɛn? Adwumasɛm. Woakyinkyin akyinkyin, woawie sukuu wonnya adwuma. Anaa mpo wowɔ adwuma mu nso ne ɛdi wo nya. Anaasɛ mpo wowɔ adwuma mu nso wonyɛ promotion. Ɛyɛ dɛn wodi dwa? Wopɛ nkɔsoɔ? Wopɛ awareɛ? Anaa obi gye okunu, oyere na obi pɛ sɛ ɔgye no anaa? Wo haw ne sɛn? Akwantuo na wopɛ sɛ wokɔ? Woyɛ football a? Anaa sɛ dɛn na wopɛ sɛ woyɛ? Ɛna wo mba no asoɛɛ? Wo wo brɛ? Wo yare? Stroke anaa? Anaa sɛ dɛn? Mekyerɛ, dɛn na ɛhaw wo? Ɔnkɔɔhye no, adɛn nti? Yɛato aduro, ebi haw anaa? Wuro, ɔyɛ ɔhene, yɛyɛ kurom kotokulenfo, yɛfrɛ ɔhene sɛ wuro, ɔyɛ wuro, Temanfoɔ hene, a kotokulefoɔ Teman a wɔwɔ Teman ne Abrekubi ne ne mpɔtam no yɛ hene ni, nti ɔno deɛ ɔyɛ ɔhene a ɔte faako, sɛ bio ɔnyɛ adeɛ a ɛnyɛ, ɛbɛku yɛn nyinaa, yɛ ho fi. Esiane sɛ ɔyɛ ɔhene nti no, wo ba no asoɛe a, ɔbɛyɛ ade a ɛyɛ papa ama wo. Fa numbers no na frɛ no na ɛne ne nkita ho. Wɔ so ɔngye sika o, deɛ wopɛ no woyɛ wie a na waba abɛda ase. Dama ɔbɛkyerɛ wo ɛne deɛ nnoɔma a ɔbɛtoto. Wo ba wowie a na waba abɛda ase. Wompɛ wei a wopɛ deɛn? Oh, yɛda ase papapa sɛ Yehowa anyansa ne nka ho.
Ma no nkyerɛ n'akyiri akwankyerɛ. Yɛto ma no na ɔnkyerɛ n'akyiri akwankyerɛ baabi a ɔwɔ. Ɛna mpɛ sɛ me ne no ɛka nti a. Ɛneɛ yɛnkɔ, mafa too short nti yɛnkɔ. Yɛda ase papaapa. Na saa mmerɛ yi yɛnim sɛ woyɛ Bro ne Nkotokurifoɔ hene wɔ Tema. Obi fi baabi reba a. Sɛ fa no sɛ ebia ofi Accra reba anaasɛ ebia ofi Aburi baabi bi a ofi a, cars bɛn anaa sɛn na ɔbɛyɛ a ɔbɛba w'asoɛeɛ? Yoo, ɛm sɛ me no baabi a ofi biara nea ehia ne sɛ wobɛhwɛ Medina akyire kwan ansa. Wobɛdu Medina pɛ, wo se worekɔ Tema Amaria. Tema Amaria, wofa Tema Amaria car a, wobɛba abɛsi Obibini Junction. Obibini Junction. Wosi Obibini na sɛ wofrɛ me number a,

na woafrɛ, wofrɛ a mɛma wo direction na woaba, woba a wofrɛ a ɛnni kwan sɛ mɛka akyerɛ wo sɛ ɛna boy wei na ɔyɛ adwuma ɛne se woba mankasa na woba woba bɛbɛto direct na me ne wo me and you sei na yɛakasa nea ɛwɔ hɔ biara na yɛahu nea yɛbɛyɛ inshallah. Wate ayi hyia me a wonim ga so so waso ayi wate deɛ Nana aka ɔse Woreba na sɛ ɛyɛ a, fa kaa. Deɛ ɛhia ne sɛ woaba bɛduru Madina. Woduru Madina a, fa Taima Amaria kaa na ka sɛ wobɛsi wɔ Obibini Junction.
Wosi wɔ Obibini Junction a, wodeɛ fa ne numbers no, woba no nyinaa na wone no communicate. Wabɛkyerɛ wo baabi a ɔwɔ. Ɔwɔ Taima Zongo. Ɔne ɔhene pɔn a ɔwɔ, Kotobefoɔ hene a ɔwɔ hɔ no. Ntutuka no aka sɛ ɔrehwɛ ɔhene no a Kotokolifɔɔ hene no a ɔwɔ Tema ha no a obiara nnim no anaa? Ɔbɛba n'asoɛeɛ na ɛne no adi nkitaho. Meda wo ase sɛ woanya aboterɛ na woatie me anaasɛ woahwɛ me. Menim sɛ yɛka sɛ yɛretoa so a yɛbɛbɔ nkɔmmɔ no bebree nanso mmerɛ no sua. Nyame adom na ɔdom yɛ biom a, daakye nnɛ yɛbɛsɛ hyia. Makra. Bye bye.